Selamat pagi ngagai semua bala nembiak pengajar. Moh baru kitai ba tusun pelajar Bahasa Iban taun empat. Jalai baka pagi tu kitai deka meda aaa pelajar kitai ba unit sebelas aaa. Aaa unit sebelas pelajar baru kitai. Tema sayur organik bemacam bansa. bersama enggau pengajar baru pengajar peransis alai kitai meda objektif um objektif kitai ba pelajar ka sekali tu um ba penguntung pelajar mia ngajar ngarap ka kita lagi ulih manding enggau mida um pengelulu bepelasarka teks ti dibacha lagi um jalai kereban bantu ti dikena kitai belajar berubah iya nya bup teks ba lambar tujuh puluh enam enggau tujuh puluh tujuh jadi sedia enggau bup teks da agi udah nya bup tulis. nya ke ban bantu dikena kitai sehari tu tai terus muka ba um lambar tujuh puluh enam enggau tujuh puluh tujuh of tax kita. Jadi um asap tajuk kitai pendiau pengidup kitai um pendiau pengidup kitai. Tu tadi uhh kitai ka meda randau uhh sida sebuat uhh tomato, cabi enggau dadu uhh terus enggau uhh lambar keterubah en nya lambar tujuh puluh enam dulu. Alai uhh arang macha aktiviti arang macha. Pending ka ngagai kitai ka meda dalam cerita tu lagi ba lambar tujuh puluh enam enggau tujuh puluh tujuh. Kitai meda tujuh puluh enam dulu eh. uhh Pendiau pengeredup kami. Jalai ulih bacha sama sama enggau pengajar. Chabi duduk sambil belagu. Tomato lalu nyapa iya. Manah amat buah nuan wai chabi. bebuah getuh sereta bechurak mirah jera. Mirah jera. Nya tadi jaku nya ku adjektif ne. Tentu nyamai sos ke digaga ari buah kita ku tometo. Nuan baka nya meh wai tometo. Nyau pa perlu ngambal nuan baka telu manok ke payang. Segala ina manah amat ditimpai mata, ku Chabik. Neh jadi seduai tu nguji pangan diri. Benung seduai berandau enda mukai mukai tomato nyerau aaa peda mega aaa gambar sida dia lebu seduai iya berandau seduai iya nyerau. Okey bereti ka gambar agi eh. Okey kitai ka lambar tujuh puluh tujuh sambung iya. Okey kitai bacha sama sama bereti ka mega gambar. Apu, peda nuan tadu nyin. Majak iya ngansak ditu deka ngetuk aku. Iya tak bejalai lubah. Nemu deka ngachau orang, ko Tomato. Datai entadu sema Tomato. Iya lalu enda chechamang deka nganit. Okey nombor ti nganit, nganit tu ka ngigit ka utai. Cabi beguai angkat lalu nagang. Anang nuan makai iya, awak ka buah iya meruan manah. Isi iya ila deka dikena orang ngaga sos. Utai mesti bulai manah enggau pangan diri, ku Chabi. uhh nya iya meri uhh jaku lalau ngagai ngagai entadu tadi uhh. Kita ampun ngagai nuan tomato, ku ngesal penyela diri, ku entadu. Belabuh ari sehari nya, sida pen ba bakih. Jalai nya tadi randau sida tiga bepun ari uhh. Tomato enggau cabi berandau udah nya uhh datai entadu tadi ka nganit uhh tomato tang ulih ditagang ka cabi. Nya alai bacha baru lagi uhh pulang baru cherita tu penserat tu ngambi ka kita nemu. Nya alai diatu kitai. meda latih uhh nyadai ba latih tu lagi aja ngarap ka kita udah bersedia ka mega enggau bup tulis uhh kereban tulis mega uhh pensil uhh kitai meda ba lambar tujuh puluh uchuh uhh peda ba baruh nya bisi dua dua latih ja. Saya meda latih keterubah. Latih keterubah tu uhh manding enggau mida pengulu ti baruh tu. Ngajah orang baruh manding enggau mida pengelulu ti baruh tu. Nya watak ti bisi dalam cherita. Nya reti uhh pengelulu ti tadi dalam cherita nya. Keterubah ti meda keni dia watak champi.

uhh watak chabi tu bebuah geduk sereta bechurak mirah jera neh uhh nya mending pida iya. Okay tai meda watak kedua iya nya watak watak tomato. Okay kenda watak tomato dulu. Nya alai watak tomato tu nyau ku perlu gamal baka teruk manok payang. Segala ina manah amat ditimpai mata uhh nya tadi uhh watak tomato. Penting beda bagi iya watak tomato tadi. Tau nemu tomato tu sayur buah ti kulit iya lichin, manah sereta mirah. eee sekali ina baka telu paya eee nya penerang pasal manah nya tadi eee emm meda baka ti tiga nya entadu bala entadu pak jah ngarap ka semua nemu eee bala entadu tadi eh bala bulu ku jaku melayu jalai watak tu iya nya bejalai lubah eee ngachau tai tanam eee. uhh tu bisi ba teks ti dibacha kitai tadi. Jalai nya uhh latih ke terubah nya tu kitai meda latih kedua uhh okay ba runding enda nuan nama kebuah kitai patut betulung enggau pangan diri uhh tu soalan berunsur kebat uhh bisi unsur kebat tu uhh ti ulih deka kita empu lagi. Okay, nama kebuah kitai patut betulung enggau pangan diri maya pangan kitai bisi penusah? Nama kebuah kitai patut nulung iya? Eee maya kitai bisi penusah mega, nama kebuah pangan kitai nulung kitai? Pangan sekalika bakih. Okey boleh. Ah, pengajar meri contoh. Ah, pengulih enti kita bertolong pangan diri tadi. Keterubah ya, eh, penguntung ya ia nya ah, nunjuk ke kau kita manah enggau pangan ya, eh, kita ah, rindu bepangan enggau ia, bebakih enggau ia. Dan nya kedua ulih ngerapitka kaul kita enggau pangan ya, eh, ngambika kaul kita tadi manah agi. Udah nya ketiga maya kitai bisi penusah pangan mega deka nulung kitai nya bisi balas iya. Aaa nya kebuah kitai tadi betulung maya bisi penusah tau kai mina maya penusah maya kitai senang mega kitai mesti aaa begulai manah ba pangan diri. Alai aaa nya naka pelajar kitai temu baru tusah pelajar ke bukai mupuk pengajar.